ngopfungopfu ya leyi ya voho va xisati eh, yi thewukerile sweswi hi vulavulaka eh, va yi vitana fifa women's world cup ya yi thewukerile kusuka le australia ne le a new zealand hi yo mhaka kwala ka nongona koloyi ta ka hi famba na munakisi malachi famba na vona ku sukusela sweswi ku fika eh, na ku pfumela ku hi ta famba na vona ku fika ntlangu wu hela se ntlangu loko ni nga hoxisi i ntlangu exikarhi ka australia na nigeria se va ta hi byela ni ya ka vona ku nga ri khale va hi byela ku kahle kahle se swi fambisa ku yini handle ka sweswo miyitsero mugana lona fm hi langutela ku bula na xandla xa president wa economic freedom fighters tatana floyd xivambu laya ka hafu ku pele awara ya khumenharhu nhlekani lowu mi ta tsundzuka ku ri um ve le ku kungeleni ku na ntirho lowu va wu endlaka ku hela loko ka vhiki kambe ke hi va humese xitatimende tolo va kombisa timhaka ta nxaxamelo wa um vakhanselara swirho swa huvo yo endla milawu lava va nga hoxangi ku xandla ka ku tisa vanhu lava nga ta va ri kona a fnb va nge ri um vanhu valavo va fanele va tshinyiwa hikokwalaho ka yini va famba hi gondza roro leri va ta va kha va hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa yi sukile a nije endzhaku ka loko masocha ya teka xiboho xa ku teka mfumo va ku hayi president na wena vumbiwa swa wena hinkwaswo leswi a swa ha fambela na hina um se hi fika njhani ka xiyimo xo xolexo hi kumbexani ta kuma professor temberson kambe ke eh, riqingho ra vona a ri le ku kumekeni kambe hambiswiritano hi ta twa wehe ku u khome tihi timhaka hi le ka 0860002543 ku tengiwa ka nandzu wa senzo meyiwa na sweswa ya mahlweni eh na maphorisa lama va nga hetelela va khumbeka ka timhaka ta eh ta le ta N1 va langutele hi mahlo ngati timhaka ta xiboho xa bail ku va yi kuma kumbe va yi kumi ke ni le ku ringeteni ku landzelela mahungu la ku lota vona ku va nga va va- swi- xiyimo xi fambise ku yini kambe ke ni pfumelela ni kandziya laha loko se ni vuya ni ta va ni kha ni ku vuyela na mnakisi um tatana finius malacha ndzhaka leswi vaveke tona khalanga leta eka n'wina afrika a vulavula kheselela ji ta twa ku ri um loko ntlangu wu ya fika a ka nkarhi wo wisa hi ta famba njhani hi ta vuya ka n'wina kwahalaya ka va um kotara ku nga si ba awara yan'we hi ta twa ku se mi fambe njhani um hi ndlela leyi khenseli swinene laha ji

a hi vuyeni ka afrika wa vulavula ka mugana ya lona fm kandziyisa rito ka 0 e-e e-e, a ri ku lweni na xona xexo kambe ke u nga yi bela riqingho ka 0860002543 kumbe u tirhisa mathivela tpl sabc co za era afrika munghana i twitter handle hi twa ku eh, khome timhaka ti eh, wena kwala u nga kona kambe ke ku na un'wana muyingiseri wo sungula sungula hi loyi nhleka imi amukeri lika munghana lonene fm inhlekani ahe mi njhani hi pfukile minjhani khalani hi pfukile hi swona a hi sunguleni mi ri yini n'we um mina ni ri na xirilo um i mhani oma mabaloyi a ka ribungwana Hi na organization ya old age home hi nga yi sungula hi 2012 hi sungule kahle hi ya tivisa Ndabezitha ku ri hina hi na mihleketo yo sungula project ya old age home so Ndabezitha va vuye va yi tekela nhlokweni va ku yes i mihleketo ya kahle yaleyo eh mi nge ri ni mi nyika ndhawu ndhawu leyi a ni mi xaviseli hi ku i xilo lexi lavaka ku pfuna community na van'wani va va ta kuma mintirho kwalano se ni mi nyika ndhawu mahala ivi swi khomfemiwa swilo sweswo vamatsalani va byeriwa ku ri ma va vona vanhu lava ni kombela ku xin'wana na xin'wana lexi va xi lavaka ka project leyi mi va pfuna mahala swi lava ku pfuna tiko i ntiyiso vamatsalani va hi pfunile yi approve-iwa ndhawu yaleyo ma-social work va hi tsalela papila ro ro confirma na mukhanselara va endla tano va hi tsalela na vona swi ya submitiwa ka masipala va ka masipala va ta va ta hi demekhetela ndhawu yaleyo va hi nyika mm, fomo leyi va nga hi nyika yona yo confirma ku ri va hi nyikile ndhawu so yi exista ku fi- ku suka kwalano ku fika 2015 yi yi wa hi ku a hi nga ri na information ya ku ti-fund hi nga ti kuma njhani so hi 2021 hi la hi twe ka- kwala ka munghana lonene mi karhi mi vulavula na ma-social worker va kombi na va social development Mm. va kombisa ku ri vanhu a va tisunguleli mintirho va nga lweli ku ri a xikolokolo hi ta thoriwa se loko ni kha ni yingisela kwala mi ku va vutisa mi ku um ti-organization leyi va nga yi sungulaka yi nga ku lavekeni swa straight leyi yi nga na nkoka ngopfu yi xotaku hi yihi va kombisa ku ri ku xota yo hlayisa vadyuhari na yo hlayisa vana va swisiwana mina ni hatla ni tekela nhlokweni yona yo yo hlayisa vadyuhari ni ku hina certificate ya yona hi lo tshama wa hi nga yimi hi milenge hi vhe hi sungula hi twenty twenty one yaleyo ni vuye ni yi ta ka munghana lonene ni te ni fike ni kuma botsolani ni vutisisa ku hi nga endlisa ku yini ku hi kuma information ya tifandi njhani njhani a hi tivi nchumu hi swisweswo va hi hlanganisa na bot chavani khosa va hi byela ku fambani aka ndhawu yihi na yihi so xirilo xa hina sweswi i ku chief lava nga nghena va xavise ndhawu ya hina liya hi nga nyikiwa yona yi nga ta yi ta demarketiwa hi masipala hi nga khoma na p t o ya yona hmm. va xavisela vakereke va kereke yo ta yi huma hala ya ka ka mahatlani ya tiko rin'wana va tekela vaakatiko ndhawu hi lexi hi nga ku rileni hi xona nge hi kombela ndhawu ya hina hi ku sweswi hi le ku apulayeni ka funding yin'wana yi kombisa kahle kahle ku yi lava na p t o so hi ta teka p t o hi ya hi ya yi submita mara ndhawu yi tekiwile na hi kombela ku pfuniwa kwalaho se se se kereke leyi se yi akiwile a yi se akiwa hi loko ma va karhi va va nge ku nghene t l b karhi yi clean oh okay se loko mi tlhelela hosini va ri yini hi ku a ni okay a hi sunguleni laha hosi lava nga mi nyika va kwihi va lovile oh va hundze emisaveni okay va hundze emisaveni se se va matsalani lava a va ri kona hi nkarhi walowo mm. va ha ri vona a va cinci mara n'wini va ka baloyi muswi bya ka n'wina vohosi tikwalana ha swona kumbe no vulavula swo ka ni nga swi tivi
no vula tani ni ni i boti kahle kahle se se lava va nga koho sweswiwani i eh va hi vo va nga xavisa va xavise eh, mina vumbhoni byo va xavisile mi byi kuma kwihi va tribal va va va va va ni fane straight va ta va ta ni vutisa ku ndhawu liya ma ha ta yi tirhisa na mm. ni ku e ha yi tirhisa hi busy yona loko hi ku ni tsakela old age home a hi vuli leyi mi nga hi nyika kona tliliniki hi nga kombela office ntsena hi vula ndhawu liya yi nga mm. nyikiwa yona hi yo old age mm. so va kombisa ku ri ku ze va yi xavisa vona hina a hi na xilipi xo komba ku hi xavile ndhawu liya se ni va kombisa ni ku ndhawu yi pfukete ri a va hi xaviseli hi ku a hi xa munhu i mm. swilo swo pfuna community wun'wana wa wa khansele kwalaya a kombisa ku laya kusuhani na xitandi xa old age home ku na ndhawu yi nga nyikiwa munhu a nga na maphepha ya yona a nga na xilipi xo komba ku i xavile why hi nga teki yona hi nyika lava kereke chief va hlamule ku ri hayi yaleyo ni nge yi hlamuli
okay se oh, se se eh. se okay se va kereke muganga wa ka n'wehe loko mi nyikiwa ndhawu mi hakela mali muni um a ni tivisi leswa ti-business-e xitandi xinene i one thousand fifty rand xitandi eh, ivi ivi ivi rasiti ya ko yi tsariwa kwalaya a, a tribal ee okay se se se kereke Baba- kereke ma swi tiva ku va xave hi mali muni ee va ri va humese fifteen thousand nayo yi na xilipi kwalaya tribal ee swi ri yi na xilipi a ni swi vonangi swa xilipi o Oh, swi ri ee a ni swi vonangi Ah, swi na okay xilipi. Kam- kam- se se a hi sunguleni la yo lovile yaleyo man se a ni nga voni yi tika yo love ngopfu hi ku eh xo sungula i ku eh n'wina mi na yona pto ha swa Eh, sure. and eh, lo- lexi mi faneleke mi xi endla sweswi yana na tribal va tribal a va mi kombi loko lava van'wana va ri na pto

loko va ri hava p t o mi nga zi mi gungula na vona a va na a va na lunghelo hambi va nyikiwe 15000 ndhavu ezitha loko va ri hava p t o vanhu va lava hi vulavulaka hi vona a swi le nawini hi ku anakeni na 15000 liya loko yi huma a hi ya ndhavu ezitha phela i ya i ya i ya tribal leyi tlhelaka yi pfuna muganga wowolowo ntiyiso eh so mani oma oh, futhi a mi fanele mi nga swi tisangi laha n'wina ni i va ka n'wina i buti wa n'wina a mi fanele mi ya mi ya vulavula na vona mi swi twisisa kahle kambe eh, leswi se mi nga swi tisa swi tile a hi landzeleriseni sweswi ni kombela mi ndlela sweswo um ni ta teka nomboro ya n'wina laha ka muhumelerisi um mi nga ya kona tribal rini nkarhi muni ni nga mi cheka nkarhi muni loko yi half past one yi ba mi nga mi mi fikile tribal um kumbe mi amile kusuhi namuntlha Ah, ni ni ni kwala around ka ribungwani loko a ni a ni kume khona a ni ni huma kona tribal eh. ni ngo tlhelela ni vula ku loko i mpfhuka wo tanihi kwihi kusuka la mi nga kona eh, ku lehelinyana ku sweswiwani ku nga va ku ri ha ah, half past yi nge bi loko loko loko mi loko mi mi fikile mi kume nhlamulo eh khweni tani muhumelerisi wa mehe ni lava ku hi ve namuntlha kwala moyeni walowo hi swi twa ku ku na ti-pto timbirhi kumbe e-e na na loko va mi kholerile khweni tani muhumelerisi wa mehe then hi ta yi teka kusuka kwalaho ni va khweni ta ka nambara yihi muhumelerisi o ah okay ni ta va byela va ta mi fonela bona muhumelerisi ni ta va mi byela va mi fonela ku va ta kota ku kuma va ta mi fonela bona muhumelerisi va ta mi fonela hi one oho eh hi swona mani ni khensile inkomo
ayi
Hi kona ku ta korhekela wena. Afrika wa vulavula, 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki. Munghana Lonene FM, makombandlela. Yingisela thwi eka SABC Plus. ntiyiso miyisela munghana lona fm hi kona ka sabc plus laha u nga tiphinaka hi minongoloko yo hambanahambana ya munghana lona fm na switichi swin'wana swa nhlangano wa haxa wa afrika-dzonga swa thelevhixini tidocumentary hinkwaswo leswi nga tsakelaka ku swi tiva u swi kuma twi sabc plus mayima mhaka ko kambe ke sweswi a hi ku timingisa rome hi ku angula ku yini 0860002543 eh hi ndlela leyo eh va va va va- va vuhosi bya ka bya ka eh, bya ka ribungwani minkarhi ya ku tala ni nga ri ni pfa ni kuma mahungu va ni rhumela lava vulavula na mina eh hi ndlela leyo kumbe un'wana i ta i ta i ta i ta eh rhumela eh i ta vulavula na mina hi ndlela yeleyo ku ku ya amahlweni hi ta kota ku twa ku eh timhaka leti ta ta le ka ribungwani kahle kahle ku endla ka yini PTO eh i swin'wana swa leswi kumbexana swi fanele swi ta swi ta basisiwa la ku kahle kahle eh hi xihi xiave lexi tihosi ti nga na xoho eka timhaka ta ku nyika switandi na ku na ku ka va nga nyiki switandi ku xavisa na ku ka va nga xavisi eh hi ndlela yoleyo eh mi ta tsundzuka ku ku na tindhawu to tala loko ti sungula ku twa vanhu va kha va ta kwala ka xiyanimoya xexi va rila va ku heyi hina hi hi- hi xaviseriwe kambirhi hi ndleka eh hi- hi nyikiwe xitandi xin'we hi ri vambirhi sweswo swa ku taniya se i yin'wana ya mintlhotlhohlohlo leyi yi nga kona ntsale timina tinharhu kumbexana ni nga twa un'wana tana hungu rihi eh kumbe mi tana rin'wana hungu eh leri nga ta ka ri nga ni tshikeleli leri se ri ni tshikelerile leri eh hi ndlela yaleyo kasi ke eh ni te ri hi ta bula na na na xivambo loko hi vuya mahungwini ya misava

eh, na n'we mi nga ri ku swirho swa economy freedom fighters na n'we ha mi rhamba leswaku na n'we mi tisa mavonelo ya n'wina hi ndlela yeleyo eh a hi kumeni ve ri ku na ndhuna la eh kusuka ka n'wamankena va vurile vito ra n'wina kambe a ni ri kumanga kahle eh i ndhuna mukoxeni botpet o oh, ndhuna mukoxeni nhlekani eh mi ri yin'we eh botpet eh lexi ndlaku tiko ra hina ri nga fambi kahle i ku hi sungula swilo a swi le nawini a swi le mithethweni swa ku tala mara loko ni cheka hi kumeka hi ri na tikereke leti ti nga ri ki enawini laha hi nga na varhangeri lava va fambisaka tikereke so ene hi laha swilo swi nga fambeki kahle mi kuma ku ri tikereke leti to ka ti nga fambeki kahle hi laha na vunkungundwani byi va ku byi ri kona laha ku ngo endliwa business-e andzeni ka kereke leyi yi nga riki enawini so a ni voni ku hi nga va na swilo swa ku tala swi nga nawini hi ki hi tsandzeka na kereke yi nga ri enawini leyi hi tivaka ku i ya xikwembu kambe ndhuna mi vula yini loko mi ku kereke a yi le nawini yi va ku ndleke yini loko kereke yi nga vi nawini
kereke loko yi nga ri nawini botset Munhu wo tikumela ndhawu a zima, ivi a ku chaya swichayachayani ku vitaniwa vanhu va ta va ta rhobarhobiwa, mi nyikelela tintangwini, mi nyikelela kwini. Laha loko ni cheka, loko ho languta sayiti ra ra tin'anga, Doctor Hlathe ha va twa va va tshama va kha va vulavula, a va kali. Mara hina varhangeri va ri va Bishop Mane ni rivala ku mavito, lava va yimelaka tikereke, ni twisisa ku a va fane va vulavula something. hi swilo leswi swi nga ku ndlekini mm. mara ni voni nga ku va miyerini ku ve hi vona va rhangela ku tikereke mm. e ene ma vona ku loko swilo swa ku fana na swa swa kereke swi nga ri nawini i ncini xi nga ta va nawini a tikweni ra hina ku antswa
hi ku akerekeni hi ku hi langutela swilo swo swo famba hi ndlela ha swona i ntiyiso heta walowo
ya se mina sweswi ni rila hi ku Vanhu lava va rhangelaka tikereke atikweni ra hina a va humeli ahandle va vulavula va swi yimayimela loko ni nyika example hi, hi, hi, hi dr hlati always va tshama va kha va vulavula va tshinya tshinya tin'anga ta vona ku mm. leswa so a hi swi lavi leswa so a hi swi lavi loko mi vona leswi swi ndlekisa leswi a hi tin'anga ta hina mm. so Na le ka tikereke hi langutele the same ku vanhu lava va rhangelaka tikereke atikweni ra hina ku nga va provinsini ku nga va atikweni hinkwaro a va yimi va vulavula cause swi leswi swi ndleka a swi le rivaleni swi va swi nga tumbelangi swi ndliwa rivaleni ne mi twele ndona no ni khensile bo inkomo indona mkosheni kusuka ka n'wamankena a hi hundzeni laha loko se hi vuya hi vuya na xandla xa president wa economic freedom fighters tatana floyd xivambo kambe hi bula na vona endzhaku ka loko sesilili va hi byele ku mahungu ya misava ya awara ya n'we ya ta va emisekweni ya sesilili hi kona ku ta korhekela wena afrika wa vulavula 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki munghana lonene fm makombandlela. Yingisela Thwi eka SABC Plus. hi sweswo mintsu ra munghana lona fm makume mbirhi nhungu timinete ntsene yi nga se ba awara yan'we awara yan'we mahungu ya misava eh hi ndlela yo yoleyo kasi ke sweswiwani hi la ku bula na va economic freedom fighters va hi byela ku eh tindlela tingani eh hi ndlela yoleyo loko hi kha hi languteka sikunkulu eh sikunkulu eka siku ra makume mbirhi nkaye ra n'hweti leyi hi nga ka yona ku nga mundlwana mugqivela lowu hi nga ka wona va nge ri tindlela hinkwato fu tikongoma a first national bank stadium fnb i va economic freedom fighters mene amukela tatana floyd xivambu eh hi twa ku eh va ri nyama leyi nga dlawa tihomu leti ti nga dlawa siku leri ta ha ri kona kumbe ka ha laveka tin'wani ke xivambu nhlekani mi amukeleli ka munghana lonene fm
Nhlekanhi muhaxi ni nhlekanhi ka vayingiseri hinkwavo va Munghana Lonene. A hi sunguleni la ka ku siku-nkulu, siku ra vu-makume-mbirhi-nkaye, n'hweti leya Mawuwani, leri a mi ri langutele hi mahlo-ngati tanihi economic freedom fighters, ri le ku tshuneleni. Mi lungheke ku fika kwihi tanihi vandlha?
no hi hi ready for saturday ku hi ta va hi kha hi hosta rally yo celebrate malembe ya khume ya eff ku hi sungule organization malembe ya khume lama nga hundza and since hi sungule organization se yi kurile so swilo hinkwaswo swi ready mabazi ma ta va ma kha ma nghena ma huma ka tindhawu ta ku hambanahambana so almost all provinces va ta va kha va tisa mabazi ku ya celebrate malembe ya khume ya eff ifmb stadium so ku ta va ku ri event yi kulukumba ngopfu ya ku katsa vanhu hinkwavo va humaka na le handle va ta ku famba va huma matiko ya ku hambanahambana um mara most importantly ku ta va ku ri timembara ta e f f na tisapotara ta e f f laha va nga ta va ri koho ku celebrate ten years ya e f f so yi redi ngopfu um leswi hi nga swi tsela a f m b stadium so hinkwaswo swilo leswi um, um proper perspective so qho xa icelebrata eh, umgqibelo ta nto mi kha mi vulavula hi tibazi ti nga ta huma ka tindhawu to hambanahambana i swin'wana swa leswi va mi swi kunguhatile tanihi economic freedom fighters kambe ke i nga ri a mi nyike swirho leswi swa vandla leswi swi yimelaka vaaki ka swihamenge swo hambanahambana kusuka ka huvo yi endla milawu sweswo sweswo ku va swi endla ntirho wo karhi a mi te va endla yini so hi february this year nyiki notice ka ti-public representative kanselara na timemba palamende ka tiparlament a cape town ku eh, membara yin'wana na yin'wana ya e f f a yi zami ku ku ya vulavula na vanhu ku va fundraiser ku va tisa bazi na hambi ku ri rin'we kumbe mambirhi ku va transporta vanhu kusuka laha va tshamaka koho voho va ya FNB stadium so sweswiwani hi confirming about 1200 ya mabazi lama nga ta ta ma kha ma ta from the public representatives ta ku hambanahambana so ku na lava nga tsandzeka ku tisa mabazi se hi ku murhangeli wa njhani wa EFF loyi u nyikiwa tin'hweti to hundza ti ta ta ntlhanu ku ku fundraiser for bazi rin'we ku ku transporta vanhu lava tshamaka na vona vanhu lava va nga ku nyika eh, eh, mandate ya ku ya ya va khanselara kumbexani ku va member ya palamende but we fail to even fundraise for one bus se ku ka vona ku ah, loko swi ri tsandzeka ku ta na na vanhu va wena lava tshamaka na vona you must not as well come to the celebration ya e f f hikuva ka e f f we do not have money yo ku hi nga kota ku hakela swilo hinkwaswo minkarhi hinkwayo hi tshembela ka ti-public representatives ta hina ku hi minkarhi hinkwato hi tiva ku ri tolo ti hi pfunaka ku loko hi endla swilo ku swi komba swa emahlweni organization a yi nge kuli loko ku ri ku vanhu vo to kuma mintirho ntsena wa ti-public representatives ta e f f mara a va nghenisi nchumu ka ku organization yi ya mahlweni so that is the decision leyi hi nga yi teka ku hinkwavo lava va yimelaka e f f ka tikhansele na le ka palamende a va va vulavula na vanhu vamabindzu kumbe van'wana na van'wana va hlengeleta mali ku va kota ku tisa vanhu f n b stadium so that is the decision that we took and hi leyi yimaku hi yona sweswiwa se swi vula ku ni le ku ri ringuteni loko mo va mi ri na vanhu va khume va 1000 xikombiso tanihi ti-representatives ta n'wehe ivi ti kha ti tisa bazi rin'we rin'we i 80 eh 1000 leyi kumbexana yi nga kusuhi swinene na ku tata fnb a mi va tweli vusiwana ku ayi eh anyway stadium xi nga tala na hambi n'we mi tsandzekile eh, ah, loko mo tsundzuka ku the reason ku e f s yi fike ka malembe makhume and then yi va yi kha yi kula hi minkarhi hinkwayo it's because of discipline na ku hi endla ku vanhu hinkwavo lava va joinaka i-f e f ngopfungopfu lava va rhumelaka tipalamende hi endla ku sure ku minkarhi hinkwayo va endla leswi swi swi swi swi swi vonakalaka ku va endla yini hi minkarhi hinkwayo so you can't be a public representative ya e f f mara a ku na nchumu lexi xi contributaka ka organization hi ku loko wo tshama hinkwenu ti-public representatives hi nga endli nchumu for organization eh, a yi nge yi heli organization a yi nge kuli yi ta tshama yi ri organization leyintsongo and hina hina ti-aspirations or kumbe ku navela loko kulukumba ku loko hi ka ti-election next year we must be government so hi fanele hi va hi ri na vanhu lava va nga tiyimisela hi minkarhi hinkwayo ku va kota ku kurisa organization so as, as it's not about ku ku ta va na 8000 kumbe 100000 people mm. at stadium mm. i ku i ku vona ku ku tiyimisela ka ti-public representatives ta hina tikhanselara ta tinombara ta palamende ku because hi va nyike mintirho leyiwani minkarhi yo tala ku ku na vanhu ku na vanhu vo tala va nga na access ka vona ku a hi hlengeleteni mali ku hi kota ku hi ya ka ya celebrate malembe makulu ma EFF leswi a hi tirhaka hi swona minkarhi hinkwayo so it's not about the number it's about the responsibility mm, mm. se hikokwalaho ka yini mi teke xiboho xa ku loko mi humesa eh tsalwa leri mi ri yisaka vateki va mahungu mi hi komba ku eh Patrick Mathevula i ta va a benwini ku va koka hi ku tsandzekile lava nga tsandzeka hi lava hi lava hi lava na Patrick Mathevula i tsandzekile sweswo sweswo
so ka EFF a hi tirhi hi swihundla leswi xin'wana na xin'wana hi vulavulaka hi xona hi vulavula hi swona openly loko vanhu va endle swilo swi nga ri ku swona swa organization minkarhi hinkwayo hi tshama hi kha hi vulavula that is why ni loko mo languta ka previous issues vanhu lava hi va yisaka ti-disciplinary hearings va tsandzeka ku endla swo hambanahambana we speak about it publicly and swi le ka constitution ya e f f ya ku we do not hide anything ku hinkwaswo leswi hi swi endlaka swi le rivaleni a hi tumbeti nchumu ka e f f because vanhu va fanele va va va va va accountable open kuti public representatives i vanhu lava yimelaka vanhu ematikweni ya ku hambanahambana so va fanele va swi tiva ku munhu loyiwani u nyikiwe mandate hi organization ku a hi organizela transport ku hiya a fnb stadium mara u tsandzekile and then organization yi ta vona ku endla njhani hi swoho sweswo ku um swi lunghisa njhani ku ya mahlweni ku i lava ti-public representatives leti nga ti yimisela minkarhi hinkwato loko mo languta muhaxi mi ta vona ku ti-organization tin'wana ti tsandzeka na ku hakela muholo ya vatirhi va vona hi mhaka ya ku va tshika ti-public repositories ta vona ti nga endli nchumu ti nga contribute nchumu ka organization ya vona and a hi lavi ku va na those consequences tanihi e f f lava ku va na organization leyi kotaka ku tiyimela leyi kotaka ku tihlayisa leyi kotaka ku ku teka swilo hinkwaswo leswi swi endlaku seriously so mm. that is how we handle eh, and munhu un'wana na un'wana a joyinaku e f f u joyina kha swi tiva ku eh, from time to time you publicly
se eh, a a a hetseleni swi mi nyika xifaniso xa njhani leswiwani um xivambu tanihi economic freedom fighters loko ku ri na vanhu vo nhlayo ya leyi hi ku yi languta kunene hi mahlu um eh, yi tikomba yi ri nhlayo ya la henhla swinene um a ni tivi ku n'wina tanihi economic freedom fighters mi yi vona yi ri nhlayo yitsongo kumbe njhani kambe loko ni ka ni languta ni vona va tele ku tlula four hundred wa vanhu lava se mi nge mi va benile la a a a swi mi khumbi ka um xifaniso lexi kumbexani mi nga va ku mi kha mi xi nyika ka tindhawu teti va humaka ka tona ngopfungopfu loko hi kha hi langutana na rona lembe ri ri taku ra 2024 ra nhlawulo
no a swi hi pilerisi ngopfu hi because loko mo languta in terms of the number ya vanhu lava va nga va representaka i-e f f ka ti-municipality ta ku hambanahambana ni le ka ti-provincial legislature sweswiwani hi na one thousand two hundred and ninety ya ti-public representatives and lava nga tsandzeka they are less than four hundred so so we have already achieved more than sixty five percent eh, victory hi vanhu lava nga va accountable ku va endla leswi va nga kombela ku va swi endla so swi tikomba ku ya kun'wana mahlweni and and that is what will, will always do loko ya mahlweni hikuva tanihi organization we, we must be honest na vanhu va le tikweni hi fanele hi va hi ri na ntiyiso minkarhi hinkwayo hmm. hikuva vona va tsandzeka lavona va le ku swi koteni and then ku ya mahlweni njhani minkarhi hinkwayo so that is what we do we will always do that because organization yi founded on those principles ya ku hi fanele hi kota ku hi khoma vanhu accountable eh, openly that is that is what defines the organization a hi hetiseleni hi liya ya prof eh, eh, tatana xivambu A- a- eh, van'wani va ri prof eh, va va va komba ku va va mi tlhavisela bolo ngopfungopfu loko va languta ku n'wehe leswi mi yimaku na swoho a va yimi na swona kambe a mi va rhambili ka ntirho wa n'wehe le a cape town mi mi mi mi ri yini hi sweswo loko hi kha hi languta eh, vuxaka bya n'wina na professor lumumba
ku na vanhu vo tala vuhaxi lava va nga voniki swilo hi ndlela leyi e f f yi swi vonaka hi swona and eh, cannot they cannot be aware ku loko vanhu va nga voni swilo hinkwaswo ku fana na hina hi u cannot associate with them swi vula ku hi nge vulavuli na munhu ke hi ku ku na vanhu vo tala ku na lava van'wana va pfumelaka na swin'wana swa hina swin'wana va pfumelaka na swona loko ho teka approach ya ku hi vulavula na vanhu ntsena lava va twanana ku na hina ka hinkwaswo leswi hi yimelaka swona tanihi e f f swi vula ku a nge vulavuli na munhu kumbexana a nge rhambi munhu tanihi e f f ku na vanhu van'wana va ngo va nga ta ku no loko mi vulavula hi swa misava hava mina hina hina hina the land station timayini ha twanana na n'wina mara leswa swa swa borders ha twanana na n'wina there's no way ku vanhu va nga twanana na hina ka hinkwaswo ka hinkwaswo leswi hi yimelaka ka swona mara prof i munhu wa pan africanist loyi a pfulanaka na hina hi leswi leswaku hi fanele hi hlanganisa tiko hinkwaro like continent hinkwayo ya afrika mm. hi pfulana na yena and leswin'wana hi nga twanana ka swona hi ta teka nkarhi hi vulavula minkarhi hinkwayo ku hi va na perspective yini ya ku hi ya njhani emahlweni mm-hmm. so we don't agree with him and hi va hlamuselela na vona ku a hi twanana na n'wina hi leswiwani um mara ka leswi nga hi pfunana na n'we and then va hi nyika lecture leyi nga va clear in terms of ku ya njhani mahlweni a khensa swinene tata nhlivambo ya khensa swinene ku va mi tinike nkarhi wa ku va mi bula na hina na ku pfumela ku ri leswi a mi nga hi tshembisa ku munhu un'wana na un'wana laha nga ta va ri fnb hambi hina hi nga ta va hete hi ntirho hi ta tlhela hi dyile ni tshemba swi ta va tani e hinkwavo vanhu va ta tlhela va va ta huma va dyile ku hi dlaye tihomu ta hundred ene ku ta va ku na tiqambi na doctor thomas chauke na xinyori sisters va ta va ri kona mm. le fnb stadium va kha va chaya tigatara na tiqambi ta ku hambanahambana to huma matikweni hinkwawo ta va ri kona va kha va hi va va va va joyina ku celebrate ka e f f so hi ramba vanhu hinkwavo lava nga kona lava swi kotaka ni lava nga ta hi voxe a va ti hinkwavo va ta nyikiwa swikipa na swakudya ku hi celebrate ten years ze-ess khesele xivambo hi swona hi khinsile inkomo floyd xivambo va lava hi bula na vona mingisero mugana rona fam xandla xa president wa economic freedom fighters eff a swi tolokiwi a mi kha mi swi twa se leswi swi nga tolokiwiki a mi kha mi swi twa hi i nkarhi wa ku hi ku ka yi nga ri kahle wanile fa mahlweni hi tiko ra australia khalanga na
malaji a mi mina lava mi tirhaka na va kwalani ni ta kombela va va mi pfunanyana mi loko mi vulavula swi vulavula kambirhi na mina ni ta va ni kha ni lulamisa hala ka hina okay hi swona papa inkomo malaji hi sweswo mi yingisela munghana lona f m a hi ku twi mi yingisela ma hi kwalaho nga koho um hi salele timinete tingani ti salele timinete ta eh ta kahle kahle ay man mala a mi fane mi vhe mi mi hetisa xiphemu lexi ku xele timinete timbirhi man e laji a swi koteki ku mi vhe mi hetisa a ti nga hetisa khalani eh tsani laji hi ta vhe hi swi vona loko hi vuya ka awara leyi n'wana mo hetisa ntlangu wolowo khesililachi i timinete ta nkombo yi nga se ba awara ya n'we minyisero minkarhi ya lona nfm i ta ya mahungu ya misava lawa hi nga tshemisiwa hi wona hi sesililia nhlabangwana a hi mi tweneni um n'wina va economic freedom fighters yin'wana ni ta tsakela ngopfu n'wina sweswi mi titwa njhani siku ra n'wina hi leriya ra mindlwani um le a fnb stadium 0860002543 na timinete ta nkombo um leti ti nga ni pfumelelaka ku ni mi nyika nkarhi wa ku va mi ya mahlweni um mi hi byela ku n'we tanihi economic freedom fighters kwala mi nga yingisela mi ri koho um mi ri yini loko hi kha hi languta ka timhaka leti ta ntlangu wa n'wehe wa ku tlangela lembe ra ra vukhume eh kusuka loko mi tumbuluxiwile hi ndlela leyo 0860002543 na ri teka riqingho rero ndzaka lexi ku sala timinete nharhu and yima ni sungula hi buti moses sithole tshame ni dyondzisa nkulukumba un'wana a va vitaniwa hi vito leri moses sithole hi yena nkulukumba ni vulaka yena ha xikwembu xi kula se se he moses swi vula ku he i xirho xa eff
lexikulukumba ngopfu okay i titwa njhani mativa mina la ni nga ko leswiwani ne ni titwa at least ya ni ri munhu exikarhi ka vanhu endhawini leyi ni kumaka ka leswiwani because at least vanhu lava vanhu va ku tala loko loko ni kha ni endla xilo hikuva va chava vandla leri ra hina leriya swilo hinkwaswo at least swi famba kahle laha ni tirhaka kona swilo hinkwaswo swi famba kahle that's why mina ni fanele ni ya celebrate siku siku leri hi ti-design ni ta va ni tsake ngopfu ku tikuma ni ri ni ri ehlendisediyamu se se loko a wo fanele i rhamba vanhu lava va nga ri ku swirho swa vandla ra wena a wu ta ku yini ka vona oh okay um a ni ta va hlamuseta loko vanhu va ka hina a hi pfuleni matihlo um ni voni swin'wana hi vandla leriya swin'wana swa ndleka loko i lava swi humelela evandla e, e, e, evandla leri a ri ni pfuni ngopfu vandla leriya ni ngo n'wina ka ka n'wina vantshwa ma ha ri vantshwa ka n'wina vantshwa a hi yini f n b hi ya hlangana i f f na next year twenty twenty four a hi yini ku vhoteni na na na mi kombela yini a vhotela vandla ra hina hi vona i leswi hi tirhelela yini moses tall ndikhesela usinene isona mr dp In- inkomo watwa mr dp eh ana- okay kasi oh na fambela n'wina machudeni ma mena mahata la okay 0860002543 a hi ku tuvingisi ra me eh i nkarhi wa n'wehe lowu eh swi a- a- a- a mi nge wu kumi masiku hinkwawo nkarhi wa n'wehe wu kumiwa mi tinyungubyisa eh hi vuxirho bya n'wehe bya ku va eff hi ndlela leyo mi ta tsundzuka loko se hi vuya va wina misava se hi teka un'wana na un'wana ha ha languti ku veka eff kumbe yini hi yo mhaka ni kha ni mi vutisa ku mi ya tlangela njhani um sweswiwani hi ndlela yo yoleyo a ni rhambe n'wina a ndzhaku ka loko hi bule na tatana um floyd xivambu 0860 002 u nga tirhisa nomboro yaleyo um ku nga ri khale ta va hi ka kuma mahungu ya misava hi nomo wa sesi lilian hlavangwana van'wana va ku lelana um hi ndlela yo yoleyo mani hetisela hi loyi nga siya mahungu la misava nhlekani ayi ayi ayi ayi president maphewula mi salele hi minete mi ri yini n'we
va hina hi ri bisi ya celebrate le a fnb ta va hi kha ri hi cina na va p l o lumumba ee pakela ku ya

eh loko se mi ri na tin'wana timhaka leti mi tsakelaka ku va mi bula hi toho eh hi ndlela yaleyo kambe sweswi i nkarhi wa ku hi tsutsumela le ku nga na lilana sweswi liliya nhlabangwana va hi nyika mahungu lama va nga hi tshembisa wona ku nandzu luwa va vakulukumba lavaya va ngete wu hundzeriwa mahlweni ku endleke yini a va ha yi kumangi beyili ku endla ka yini kambe a yeneni le ku nga na sweswi liliya nhlabangwana ndlela leyi hi tirhisaka ya kona hi leyi na swi twa mingisero munghana lolo mfemo yime ku lunga lota ni byela timhaka tihi kumbe tihi leti u nga ti u nga ti khoma eka nhlekani wa siku ra namuntlha hi ndlela hi yoleyo kambe ke loko wena u nga se endla tani a hi sunguleni hi tlhelela leyi a ka khapuleya ya misava eh leyi nge le ku rhurheriweni le australia ne le eh new zealand ya vaxisati hi ku khalanga ku ta eka n'wina mi ya emahlweni na afrika a vulavula hi kona ku ta korhekela wena afrika wa vulavula 12 to half past 1 exikarhi ka vhiki munghana lonene fm makombandlela yingisela thwi eka sabc plus hisweswo mingisero munghana lona fm khume timinete ntsena ku bela ora ya khume nharhu eh hi ndlela leyi a hi koti ku un'wangulo wa wena hi wihi khome ti timhaka eh hi ndlela leyi tsundzuka mundzuku ku tisela nongonoko wa afrika wa vulavula kusuka laha ben store masingita mall a studio xa hina laya eh lava ka hi ku haxela kona nongonoko afrika wa vulavula ku na vaaiki lava va nge ri a va khomeki kahle hi vukorhokeri lebyi va byi kumaka exibedhlele xa khensani se hi ta hi ya vona ku xibedhlele xi yimise ku yini hi tlhela hi kota ku vona na ku hi twa na vona vaaki lava um ku va ri yini um hi ta kombela na muhumelerisi va hi lavela um va ndzawulo ya rihanyo um hi twa ku i mani la nga ta ku a ta va a yimela ndzawulo ya rihanyo loko hi kha hi bula um na vaaki lava leswi nga ta va swi ri kona le a giyani mundzuku hi ku tisela na kona ku afrika wa vulavula hi ndlela yo yoleyo kasi ke handle ka sweswo 0860 tlhava 02543 eh hi ndlela yo yeleyo hi ta kota ku twa ku n'wangulo wa wena hi wihi hi khome timhaka tingani eh kwalaho mi nga kona hi ndlela yo yoleyo enhlekani khalanga ni kombela ku mi khensa eh boti mi nyike boti phineas malaji five minutes va hetisa ntlangu eh a mi tlangangi hi nkarhi hi ku hi twe two goals ka matlhelo hinkwawo ni mi yingisela masiku hinkwawo ni ri kwala a xawela block 23 danki khalanga hayi inkomu samson samosa loko ri ku hi mi korhokela leswi mi swi tsakelaka ha khensa swinene um muhumelerisi ni kombela mi ni kambela eh, mhani oma le a ka um, a- a- a ro- a ka ribungwani hi twa ku va fambe njhani le a a a tribal eh eh hi ta kota ku twa ku va fambe njhani le tribal hi ndlela leyi hi ta kota ku vona ku hi va pfuna njhani ku ya mahlweni kambe ke ku na muyingiseri loyi edi aye minjhani buti wa mina hi pfukile ngo n'wina hi pfukile buteti n'wina mi ri um mina ni ni vona xiyimo lexi tatana kumbe deputy president ya hina tatana Paul maxatile va langutanaka na swona mm. so ni ku i nga ri hi ku vona ka mina xiyimo xa vona xi ta endla leswaku ku va na ku tsekatsekanyana ka anc hi ku loko vo kumeka va vo va ku ri a va ri kona ka vayisa lava va nga ba vanhu le ka n one swi nga veka xiyimo xa khombo ngopfu ka ANC Eh, eh, ah, sweswo se swi hindzile Va- va- a a va vulangi ku a va ri kona va vurile ku a va ri kona okay because ku na swiyimo swimbirhi ni nga nghena ka lexin'wana xa n'wana wa vona ku va tshama hi nga ri va ri ka swiviko leswi ka swi nga basiku Mm. eka eka maendlelo ya vona so hikuva hina ezitiko i vona ni ri munhu la nga na kahle hi development ya ku humelerisa tiko eka xiyimo xa kahle se loko hi vona va kombakombiwa hi tintiho se swi endla ku hi va na ku chava ehenhleni ka vona ku loko siku rin'wana vo va rhangela tiko um xiyimo xa tiko xi nga va njhani mm, mm.
mm, na mi twa na mi twa tlhelo leri mi taka rona i tlhelo rin'wana leri eh loko wo ve ri ka xiyimo xa vona ntshemana va va a va swi a va swi tsakeli ku a va fanele va tikuma va ri ka xiyimo xo xolexo eh kambe ta ku yini a hi pfumeleni ku eh va ta humela rivaleni ivi va vula leswi va tivaka swona kumbe va vula leswi va nga swi tiveki hi ndlela yaleyo mm, hikuva loko no languta a hi ngo hi nga va khongelisi na ni vona ku ri un'wana loyi a nga na xivono xa kahle eka tiko ra hina kambe n'wina mi fika njhani ka ku i i- i yini xo tsakatsekisa kwalano ka ka ka vandla loko ko ka ku huma swixakaxaka um loko va vulavula hi ku n'wana wa vona u ze a va na ku nghenelela ka swin'wana ende vona va ri na xandla se loko va nga se basisiwa loko vo kumeka va nga basangi swi nga endla ku ri um ku va na ku tsekatseka ku va va va un'wana lava nga ta va va ri um ka murhangeri wa tiko ra hina ende vona loko mi ni languta

Eh ni huma kona le a tribal office. Yeah. Eh ni kume matsalani va ri kona. Va kombisa ku ri vona va nge yi xamuli leyiwa ya P2O ya lava kereke. Swi endliwa hi wa vumune hi khansele leni wa vumune ntsena. Swa vona a va nga yi xamuli. Eh, i wa mune namuhla yi va pfarile va yi fambile khansele
a va hlamuli swa khansele okay na mitwa mani oma A- kambe a va hlamuli swi swa swa khansele a ni va hlamula leswi nga maphepheni Eh, a va swi tivi ku xitandi number two i pet mathewula xitandi number three i ncindhani eric mavasa xitandi ma- number four i, i, swi ri l- l- mina sweswi ni kombela ku va hehla ku swi ri eh, a yi kona pto kambe hi ku loko a yi ri kona nhlamulo yi olovile yi kona pto kumba yi kona ntsena um leswi na ma ni hlekete swona se oh. ni lo hlamala ku fana na n'wina o oh, se matsalani se na vo va nghena musi lawa se ma swi vona se matsalani na vo va nghena ni mi khensini mhani yimani hi ta vona ku hi sala njhani ndaku mhaka leyiwa ni khensini ni khensile bo inkomo mani um eh, um eh, se mi swi twile ku matsalani va tribal ye le ka ribungwani se va yi nghena na vona laha e loko va za va ku um a ni le ka xiyimo xa kahle ya ku hlamula leswi loko loko ndzi nga vi ka xiyimo xa kahle a wu a wu i vi ki yi tiva nhlamulo um kambe i nga swi tivi ku loko yi hlamurile lava va nga henhla ka howe va ta ku yi kambe hi ta yi sala ndzhaku um hambi wo ya va yi sweka p t o sweswi um i process eh, i process hi nga ze ya fika kwale ka eh, ka ka MEC Bioscope Makamu leyi hi mhaka kambe hi kumeni xikalavi tinhlekani Eh minjhani Butet? hi pfukeni minjhani n'we Hi pfukile, ni ta kombisa nyana. kombisani botona Ni tsakise nongonoko lowa tolo lowa wa le a mi ri kona a hala ka Sifasa u nga ni ali i nickname liya.
eh ka sirhelelo ma andza swa xikolo xin'wana xa jim xa vana swa lema la ya xikolo mm.
xikolo swinene kambe ni vulavula sweswi vo grade eight yi hetelela ka i A swi hanyi xisweswo. Vo grade 12 ku ta hetelela ka vo D na vo E. It's a disaster this one. Mm. Ma swi vona? ho oh, oh, oh, mi mi a hi sunguriseni mi ri loko ri ka grade eight i grade a to i yes leswi vula ku na titlasi ta nine ta ka ta ka grade eight yebo ene ni hleketa ku va tlhomelanini hayi ku ko va ku i vambirhi vambirhi laha thicara tsandzaka no famba u tsandzeka no famba so i disaster yeleyo so va mhlanga va fanele va swi landzelela swilo swa because gym xa vana i xikolo xi nge le ku tirheni kahle swinene and loko mlanga fanele va ri pambeta ti-improvini mara tinambara ta environment ta vona ti le hansi nyana ku tlula gym xa vana ni vulavula ni nga tinyiki lembe leri loko ri ya hela hi ta va na problem hi pass rate ya le gym xa vana ee so xa makumbu thweta hi mina xikalavito kambe xikalavito mi nga si famba loko mi ku yi ta va na problem hi pass rate ya jim ya jim chavani hi mhaka yini hi mhaka enrollment ya vona the number of letters ba ba bana bana vangani ka grade 12 I'm not too sure, but I think the class I wanted to like a D, if not E. I stand to be corrected. Oh, lero ba lero ba nga ba na 12, ba nga ba na 12A ku fika ka D. mara what i'm very sure about class yin'we yi yi hava less than 70 ya vana
ta kombela va nhlangano wa vahaxi va ni pfuna ni ya ni ya jika um hi ku vona ndhawu leyi hi vona loko va ri xikolweni hi vona ku vana lava va le ku tirhani tirhe njhani um ya hi ku xikolo loko xi dze xi va tani hi mpela leswi vulaka swona i khombo ri nga lo rindzela ku humelela kwalano ku van'wani a va a va ha koti ku fikeleleka kahle hi tlhelo ra dyondzo sisera a nga fiki ne le xikarhi u helela kwalano nyangweni wa kha dyondzini ku hela kwala nyangweni mm. so vo tlherisa xikalavito wa khale ka xikondzeri xa gravel mara at least xikondzeri se xi ngheneni ku fika kweli ka nkavelo
ene ene xa ala ku fika sihi na swi vona ku xa ala hileswaku lembe na lembe xa ala ku fika xi jika xi ku xiya sihi a mativa mativa nga hi wisa mara a xo xi kahle xikondzeri xa gravel botete na mitweli botome
inkomo tatana ah, loyi umuyingiseri wa hina lonkulu loyi eh tatana mike maring eh ah, lera rin'wana a ni vuli rona mina eh tatana mike maringa magezi michael maringa eh, i triple m e muyingiseri wa hina loko ku endla ka yena jim chavani tatana maringa mi tiva yini n'we um eh, ve ri vana va tele ku tlula mpimo i disaster hi ku ya hi vo makambara makamara yo dyondzela ka wona yona ke ya koho ya enela eh hi ndlela leyi yin'wana ya mhaka leyi faneleke hi languta n'wina mi tiva ku va va vuhosi bya ka ribungwani um va byeleni ku ni le ku va laveni la kota ku twisisa timhaka letiya ti ti khumbaku mani o huma la um loko ri va ka kota ku swi lulamisa hi nga se hi nga se famba ngopfu hi ya kule um hi ndlela leyi ku limani teka xikalavito laha loko ni vuya ni ya ka munakisi va hi byela ku swi famba njhani kusuka le eh, australia new zealand 2023 um hi ndlela leyi kambe ke hi nga si ya kona yimani kuma xikalavito xikalavito nhleka Hey, minjhani Godfrey? buto ya mina yi pfukile n'wina minjhani

Ee, se hi yona ni nga ha swi twangi kumbe lomu yi landzelelini matiki na yona makumbo tsena ha hina hina- hi hi le ka a hi tshiki hi nga mhaka njhe hi yisa le ndzhaku um ku nga ri khale mi ta swi twa Eh, ku hi mhaka ndzi vutisi ngopfu loko va za va va fika va hakelisa vanhu fifty rhandi a va ri na xoko vanhu lava va kuma mali muni hi siku swi tinjhani e ndzi vutisi ngopfu godfede mm, kahle kahle um un'wana ni rhumele hungu a ku ha swi ndliwi laya ntsena timolo to tala va ndlisa sweswo va hakerisa eh ti-car guards letiwani kambe xivutiso i ku loko va kha va va hakerisa va ku taniya um va fika njhani ka ku va lava ntsengo wo nge sweswiya swo taniya oh, okay okay a hi landzerise mbotele la ta swi twisisa kahle ku mali leyiwani yi tirha yini ku yini hikuva va va hakiwi na vona vanhu lava and vanhu lava va lava swipfurini ka timovha ta hina minkarhi yin'we va hi kirema loko hi fika hi chika movheni ya ku xaveni laha va hi rindzela va yi tsala va Ai, yaleyo a ni tivi hi ku mina un'wana ni tshame ni kha ni famba hi milenge a ku ha i sale right i sale right mahuwa mara mara mara ni nga fambi hi movha ka vavusirtani khesile botsamini khesile eko muxilaluke xikalavitu hi ndlela leyi mana hundza hela loko se ni vuya ni vuya na munakisi um malachi lava hi byela ku um timhaka tingani kusuka le va nga koho um ka mitlangu lowa wa fifa women's world cup um hi ndlela yaleyo ndlela leyi ni yi tirhisaka ku ya kona eh, leyi ku nga na malachi hi leyi ku fikela eka nkarhi wa sweswi ka ha ri bolo yin'we eka yin'we makume tsevu mbirhi wa timinetse na makume ntlhanu ntlhanu wa second leti yi tlaku pavetola va le ku cinceni xipano xa yona nigeria khalanga mi ta eka n'wini mnakis phineas manach khesiri swinene khesiri swinene mi ta sala ra xipano xa dzumba na mina hi vo va nga ta famba na n'wina ku ya mahlweni hi ndlela yeleyo kambe ke wena u ri yini ke 0860002543 ku sala tinanu minete tinharhu ku va hi fika emakumu ka xiphemu lexi xo sungula xa nongonoko wa le xikarhi ka siku eh exikarhi ka awara ya khumembirhi ku fika awara ya nharhu xiphemu xo sungula i afrika wa vulavula kasi xa vumbirhi i nongonoko dzumba na mina laha u yingiselaka na le ka sabc plus eh hi ndlela yoyeleyo loyiwani i ri yena thami malumbe a nge ri muhaxi tanihi membara ya eff ni hepi Eh, ku na risimu rin'wana va nge ni happy ne eh, ni happy hi 10 years leyi ni, ni happy ku ni sungule na yona hansi ni wisha hi teka tiko hi 2024 i thami malumbe u tirhise eh, eh, email address ya mathevela dp sabc co za hi ndlela yo yoleyo a hi ku ti wena ku mingise roma iwe hikwalaho u nga koho timhaka ti nga ntsani leyi timinete ntlhanu timinete timbirhi leti hi nga ti tirhisaka um hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena um wu ri yini eka timhaka leti hi bulaka ha toho hi ndlela yo yoleyo banyana banyana va tlanga mundzuku eh va tlanga munduku eh hi ndlela yoyoleyo se eh hi laha se eh malaji a na swi vona mi ri yini ni khensile khalanga khensa na le ka vayingiseri lava amukelaka leswi hi va endlelaka swona siku a ri ve lerinene fambani mi ya wisa ti-shift ta humesana papa inkomo la cha khensa swinene hi sweswo mingiselo munghana lonene fm tanihi sweswi ni nga ku byela ku mi ta sala na xipano xa tumba na mina ndzi famba na n'wina ku fika kwele ka n'wina mi nga kusuhi na le thondo yanani mi ya vona ku endleka yini ka career fair leyi nga lulamisiwa hi ndhawu leleya mintirho um na matholelo um ku tiva mani mi nga dyondza swo karhi loko swi ta ka timhaka ta mintirho ivi swi hetela swi mi veka ka xiyimo xa kahle xa ku va mi tikumela mintirho hi ndlela yaleyo mi swi twile leswi nga humelela le a tribal ne ye le ka ribungwani ni tshemba ku mi ta swi landzelerisa na n'we hi kwahala mi nga kona hina hi ta ringeta ku vona ku hi va pfuna njhani mani oma eh laha hi nga kota ku ko ko fana ku a swi swi hlupha leswi ya ku huma ti PTO ntsena va kereke eh hambi kereke yi na vo va humesa PTO na lava va humesa PTO ivi hi vona ku leyi nga rhanga hi yi ivi leyi nga rhanga eh yi va yo yi pasaku ivi loko ku ri ku a yi pasi lava nga yi feyirisa va vula ku va yi feyirisa hi mhaka ya yini va la siku lana na mi tiphela hi ku yingisela munghana lona na fm se swi lilie ntlawa n'wana va hi byela ku mahungu ya wara mbirhi ya ta yimise ku yini va na siku lerinenani ni vula n'we na vula n'we kwala tlhelo ka n'we tata